Merhaba ji we re şeva û xweş be înşallah hûn bi xêr û xweşî bin. Werin em dest bi mesela xwe îşev bikin. Mesela me îşev sala du hezar û şanzda de ji malbateke Misirê li Sudanê rûniştiye. Vê mesela me

Ti foydê wan tena be. Nobînin tiştekî. Dibê rî çoro mêrkek derdikeve dibê ez gerim yên dorê Seydelî. Dorê dorê xwedî Seydelî tene ye li wê darê dinêrê. Ê wo di meşê dinêrê xwedî Seydelî li derê hon sekînî ye li dûr mokînê xwe re dorê dîzî virê

Ku kurkî kuştî dibînê tê de yanî kurkekî mirîyê tê de yanî hotî kuştina dibînê rih diqate dike qoreqor ê milet gît top dibe milet bona şirtotkin gît tên em û em nicîno î wina gît top dibin tên çi meseleyê çi hê çi tune bi

Pişûra derdixê xelk ji te dibêje Vo mena te xwe vî, vo kurko revandî, kuştî, sebe ino dixwaze heyfê xwe ji bo vî kurk derxe. Min ê bo vî kurk pê çi kirî ku heyfê xwe dixwaze jê derxe lû min kurk kuştiye. Bes cîrana bi eksî vê şûrê kir. Cîran dibêje no em vî însanî nas dikin, vî însan Pir însanekî muhterem e û meşhûr e bi sim'etî xwe yê rind. Bil'aks wexta ku kurk wenda bûy ew jî bi malê Abû Fîras re derket, bi malbatê wî re derket li kurk digeriya. Û di xîlalî tehqîqata de vê yê yên Seyd Elî re vet kirin. Seyd Elî yanî înkar dike dibêje ez tikê çirok kurk bikujme. Divê yanî sebebê ku eno ez derketim dûr makînê xwe ez digeriyam. Ino min bîneke nexweş hate min. Bîn min got qey pisikek fetisî, kûçikek fetisî, ti heywanek fetisî hindir mokînê de ez derketim li wê bînê digeriyom. Ez nayê ez wê bînê digerim mêrik hot cem min min jî qopîya wê vekir min û min wî me bi hev re yanî me ew cinoze dî min jî nizanibû tê de ez bi xwe yanî yanî cî xwe de eşkbûm min nizanibû. Devê wextê teqrîr tib bi şer'î tê. Teqrîr dibêje ino kurek bi fetisiye yanî oksîcîn ser otî qut kirine û dil sekînî loma miriye. Yanî vihar di sebebê mirinê kurke.

Dosyayê vî xwend enî hesiya Novo Mirko yenî mehsûme tiştek nekiriye. Êvo wekîlê nayê bam çi çi kir got wê Sûdanî ji min re bînin wê Seydelî Sûdanî ji min re bînin ez kî careke di pêr tehqîqê vekim. Dema di hesê Novo Mirkoyên rûsnî mehsûme. Ti delîl ser tenê û berê ti qediyê xwe îcro mîş tenê ye, yanî sobqê xwe pok e, sefhê xwe pok e. Sebe vî hewî dibêje yanî ez ilim li pê herim ko binêm meselê vî çi ye. Û xusûsî badî ku cîran û gişkî got Novomêr ku pirî mihterem e, pirî ekobir e û xelkî gî medhê dikir yanî madem wekû xelk medhê dike û van mêr ku jî yanî sobqê xwe tenê mo çira hemû cî di robê lê ew bike. Belkî mêrg rûstîn tiştek nekiribê. Bona Seydelî kir jê re got, Guh hewl bikî tu bifikirî te wê rî te çi kir çi nekir. Yanî bîne bîrê xwe. Walo goz kiç min çi kir got û ez ji mol derketim û ez çûme morketê, min xirot kirî. Monî kira mokînê xwe û ez çûme hindir. Min nimî xwe esir kir û bû ero ketim heto fitorim bi serî xwe rona kir ji erdê rona kir û ero bûm me fitorê xwe vekur û min û zorî xwe û ez derketim çûme comî min nimî yosîyo kir û ez vegerîyom hewa dibê vo derbas bûyî wê rê vo bû. Seydelî dibe ez saet sê vegeriyo min mola kurik jî saet çor di ixtî fo biye. Ê hesiyo nino ti derew tê de heye yanî pê înan nakirin bes vo mêrko dîsa vo wekîl nayê biham dîsa dibêje illem ez dihesim vî mehsûme vî tiştak nekirî dîrop Dîsa bonê dike pir tehqîqê vedike bes çêr dibêje binê ho. Ku çiqas tiştekî çûçik bê jî qîmetê xwe li bo te tune bê bes ez zonim wî qîmetê xwe li bo me hebê tu weyî dîsa ji me re bêje. Yan tiştekî pir tafeh bê jî dîsa ji me re bêje ênî li bo me pir muhim e. Dibê temam ji te dîsa Meselê dibêjê, Dibê xeyo ez dixwazim tu wanî bikî. Tu re bijimere wê cerîme ew ê wê meseleyê ji piyişî de temsîl ke. Tu çi tu mal derg kedî, tu çi tu çûyî marketê teş tu kirî. Elmuhim rostinî bona ku seydelonî dike.

Fehm kir no me wergo ku îhtîmal ku wergo makînê bigire îhtîmalekî pir mezin heye no makîne negirtinê no qopî poşî. Enî wergo îhtîmalekî pir mezin heye negirtinê. Dema xwitî ku qopî vekir xirocî derxist bi kurê destê xwe girt makîne.

Û du re dibêjin were rekiz bikin li ser kêmîrê hone binî kîjan kêmîra ku makînê mêrik sawir dike. Enî no bihis no tûrxil li ser makîne bê nêzika makînê bê hewlên dinêrin dûr malê gî dinêrin kîjan kemîra ew ê dinêrê enî makînê mêrik dinêrê dûr xwe bi tewt.

Ser min veke û ez ê derkevim. Ji xwe re dilî zêwer ke qopî ser xwe digire kurik. Qopî ser xwe digirê bê nefes dimînê û dil disekinê dimirê. Ê de di wê wextê de temû xwedî wê seydelî xwedî mokîne. Dorên mol nên dixwe û dibê rû dibê xwe li mokînê xwe nokê û dorê comî. Temû dibê ez çûm min comî nimêkir bê mokîne dorê nêzika comî nêzika mol e bêyî ew dorê.

û vê vîdyoyê belok kin bir herkes bibîsê û şeva we bimînê bi xêr û xweşî û şev baş.